Mae'r ddaear yn cynhesu, mae'r tywydd yn fwy eithafol gyda stormydd, sychder a llifogydd. Mae pobl yn colli cartrefi a bywoliaeth ac mae nifer yn credu ein bod wedi pasio'r pwynt lle does dim troi'n ôl yn barod. Os byddai holl iâ pegynau yn toddi, byddai lefel y môr yn codi 70 metr, ac ardal bregus iawn arall hefyd yn cael ei adnabod fel y trydydd pegwn ac sy'n cyflenwi dŵr yfed i 1.4 biliwn o bobl yw'r Himalayas. Yn y cymunedau hynny sy wedi lleoli i lawr y dyffryn o'r rhewlifoedd yma sy'n toddi fel Khumbu, mae 'na ansicrwydd yn cael ei greu gan y toddiant 'ma ar gyfer y cymunedau hynny, sy'n falle'n cael eu dŵr yfed. o'r dŵr tawdd o'r afonydd sy falle'n dibynnu ar yr afonydd 'ma ar gyfer dyfrhau tir ffermio ac yn y bla'n. Felly ma'r cyflenwad dŵr 'na'n mynd i fod yn ansicr yn y dyfodol ac wrth gwrs falle edrych yn bellach yn y dyfodol pan ma'r rhewlifoedd 'ma yn crebachu ac fa- o bosib pwy a ŵyr yn diflannu yn y dyfodol ma' 'na oblygiade mawr ar gyfer adnodde dŵr i'r cymunede hynny yy bryd hynny.
Yn ogystal â hyn, Mae yna beryg mawr arall yn wynebu'r cymunedau yn Nyffryn Cwmbw. Nawr un peryg yn yr ardaloedd hyn gyda cynnesu byd eang yn Dyffryn Cwmbw yw beth maen nhw'n galw yn GLOF, sef Glacial Lake Outburst Flood. Mae 'da nhw arwydd fan hyn yn dano shwt i leihau y risg os chi'n byw yn yr ardal. A mae'n mae'n braf gweld, a mae'n ddiddorol gweld achos ma'r peryg hyn yn rhywbeth sy'n dod yn fwy real Yy gyda, wel, pob dydd gyda cynhesu byd-eang. Ac wrth gerdded ar y llwybr i Everest, roeddwn i'n cael yn atgoffa'n aml o'r peryglon, ac unman fwy wrth weld yr olygfa fyny'r dyffryn o bentref Dingboche. Un peth sy wedi dal llygad fi am yr ardal yma yw'r olygfa 'ma tu ôl i fi, a'r dyffryn yma, achos Rownd y gornel lan pendraw, mae yna rhew lif sydd yn torri'n gyflym iawn o ganlyniad i gynhesu byd eang. Nawr, gyda hyn, wrth gwrs, mae'n rhyddhau fwy o ddŵr, a mae'r dŵr yma yn creu pwysau ychwanegol i'r moryglawdd sydd o flaen y rhew lif. Ac os mae'r dŵr yma'n dod yn ormod i'r moryglawdd, yna fydd e yn torri i glannau, a fydd y dŵr yn llifo lawr y dyffryn yma gan olchi Dingboche i ffwrdd. A dyma'n gwmws ddigwyddodd ar y pedwerydd o Awst 1985 wrth i Lyn Dig Cho dorri glanlai yn dilyn avalanche, a gwaghau llyn cilometr a hanner o hyd mewn pump awr a dinistrio bron popeth yn ei ffordd. Ond beth am yr effeithiau i ni yma yng Nghymru? Dyn ni'n gweld eisioes ar arfordir Cymru rhai cymunedau yn cael eu bygwth gan stormydd mwy eithafol, ond hefyd gan, o bosib, cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol. Felly mae yna oblygiadau um, ar gyfer rhai rhannau o arfordir, arfordir Cymru uh, yn y dyfodol yn, yn sicr.
Felly gyda dinas mwyaf Cymru a dinasodd mwyaf y byd wedi'u lleoli ger yr arfordiroedd, mae cynhesu byd eang yn broblem bydol, a nid yn rhywbeth sy'n debygol o ddiflannu yn y dyfodol agos.